Ne! Ineno? Ng'ama nokoni ni kama ng'ato othoe ema joricho nitie, ng'ama nowachoni ni kama liel otimore ema iyale in jayalo. Opak Yesu. Nitiere joyalo moko Maki inono gi malong'o kanise ma gidhiye onge kendo kama gichunge wach nyasachgi malong'o onge to girito mondo mi liel otimore kamoro eka mondo mi gidhi gichak laro yalo wach nyasaye kod kanisa mawegi nyasi mar liendno opaki yesu ruoth Adwa na wuoye kod joyalo matin to kapok awuoyo in jal mawinja kawie dakika achiel isubscribe ilike ishare kendo icomment subscribe e channel ni erokamano nyasaye ogwedhi nikech isubscribe Nitiere joyalo moko ma injili margi timore chieng' ma ng'ato tho, ahinya ahinya e arita gotieno. Giyie dhi laro wach Nyasaye kod kanisa matimo nyasi kanyo. Gin e joyalo man gi mumbe machon, mumbe ma nyaka Makabayo, karatese mag Makabayo giri yudre iye. nyaka karatese mamoko mano osegol mano kan e archives mag jo Vatican kuondego emiyude karatesego nikech nogolgi ka noyud kane gichalo gima gipingore kod weche mamoko mag muma joyalogi iyudogi kod mumbe moting'o karatesego te gin mumbe mokan e wi siling bod moko giloso e utegi kanyo molos kod par moko bende otwe gi gunia malo. Kanyo ema okanie mumbego kirito godo liel mondo ng'ato otho, eka mondo oyudi kama odhi chape wach Nyasaye ma oter kanyo. Opak Yesu Ruoth. Ng'ama nokoni ni kar liel ema nitiere joma onego yalnegi wach Nyasaye. Nitiere joyalo machalo kod mago. En kobetie ode to koyawo redio to oyawo mana redio sama ilando lendo mag tho kod kuyo. Tiende ni odwa ni owinjie ni ng'ano motho kata ka en uh, jakadem To odwa nowinj ni ng'ama othono en machiegni gi kadem marom nadi, koso en mabor marom nadi. To kowinjo ni en kama chiegni monyalo wuothe gi tiende nikech en jayalo ma ok nyal kata idho pikipiki, to chune ni ochako golo mumbe cha oteng'o kendo ng'iyo longe moro achiel Matindo jony gi pas, long ojony gi pas ma long osechako kwero pas no ol godo. En long matinde nogo pas ma nyaka rangine marateng' tinde duogo maraburu raburu nikech ojony gi pas. Jayalo golo longe ni kendo oikore mondo odhi e aritano kokuot kod mumbeno ni nyaka miye thuolo moyal ma koko miye to ochwanyore. Opak Yesu jayalo. Gini yawa makobet gazede ma nosesom ema gimanyo gimanyo kuonde moko ma ondikie jomotho kuonde mondikie jomotho ging'iyo godo ani kowinjo kata redio kilando jomotho to kata nyathi ok odwar bute umi moro amora mowinjo e gweng'gi to go mana kore ni po oyudo kuma odhi yale opak yesu ng'ama nokoni ni jomodhi e liel gin mana joricho lilo Duong' odog ne Yesu. Muma mar Nyasaye wachonwa ni to ka joga miluongo gi nyinga obolore ka dwara ka giweyo richogi to anawinjgi mit anachang pinygi. Opak Yesu. Jo Nyasaye madware. Kuongo bolore mondi jayalo madwaro Nyasaye, nyaka ibolori e nyim ak mar Nyasaye mochuo kama liel nitie. Nyaka ibolori. Eka Nyasaye nores pinyi. To ka ok ibolori, duong' odog ne Yesu. Ing'eyo ni inyalo dhi gitung' e chiro to iyalo ma ji winji awinja. Ok ochuno ni nyaka iyal kar liel. Kochuno ahinya to dhi kata e tok ka polis gotieno, e tok ka polis, police station, idhi adhiya e toke kanyo to ichako yalo gik maricho ma gitimo to iyalo matek gotieno kochuno ni nyaka iyalga mana gotieno e arita kuonde liete. Dhi adhiya e tok ka polis gotieno to iyal. Jogi be biro mana winji. kendo kata ka giwinji ma giwuok gi chwadi to mano bende gima ditim godo neno ni ni neno e wach Nyasaye iparo ni jotich Nyasaye machungo wach Nyasaye kanyogo giseneno ang'o mondo mi wach Nyasaye nochung'. Nitie joma osechwadi nyaka gi polis, nitie joma osemaki. In bende we laro wach Nyasaye kod kanisa ma wuon nyasi, dhi e tok ka polis gotieno mondo iyal kanyo. Opak Yesu. Ka jo Nyasaye miluongo gi nyinge obolore ka dwaro Nyasaye, Nyasaye biro reso piny in jayalo. Nyasaye biro miyi long' machielo ma pok ong'iyo gi pas. Nyasaye biro rito family mari. Joma iluongo gi nying Nyasaye, ng'ama iluongo ni jayalo kobolore kodwaro Nyasaye, nyaka ibolori kidwaro Nyasaye, ibed jayalo, ibed jadolo, nyaka ibolori kidwaro Nyasaye mondo Nyasaye olor ores pinyi, oresie odi, oresie ngimani, oresie nyithindi, oresie ohandi kata tich mitiyo. Agone Nyasaye maduong' erokamano. Kiwinjo wachni tiluw wachni Nyasaye biro resi. Ago ne Nyasaye erokamano. Subscribe e channel ni mondo imiwa support mondo wach Nyasaye omed ket kanyo. Amina.